Аҕа ууһун баһылыга Тэмэлдьигэн Миитэрэй мунньахха кэтэр саҥа хара таҥас болтуотун кэтэн дьаарбайа сис туттан баран ээл-дээл хааман даадырдаан истэ. Һай, һай, һай! Күөттэ Чөкүөрэ саһарчы буһан эрэр бурдугар биир оҕус күрүөһүлээн кииртин, күрүө тоһоҕотун тутан баран эккирэтэн сырсыакалаһан эрэр эбит. Тэмэлдьигэн онно туора хааман тахсан бурдук күрүөтүгэр өйөнөн көрөн турда. Сатана оҕо уһа бурдукпун киирэн сиэтэҕэй Сүүһүн көлөһүнэ иэдэһинэн таҥнары саккыраан хара чоҕор оҥорбут уһун синньигэс хатыҥыр киһи тэмэлдьигэн кэлэн турарын көрөн оҕуһун үрбүт маһын туппутунан тиийэн кэллэ. Оо, бүтэ, ити хааларын угуой Ким билэр, доҕоор, чахчытын билбэтим. Арааһа, көҕүлүйэ уолун оҕуһа быһыылаах. Бурдукпар үһүс киириитэ буолла. Ханан таптаабыт сиринэн киирэр. Дьэ, кырыыстаах хара сүөһүтэ булан кыайан эрэр. Көҕүлүй уоладаа, оо хара төккүн күрүөһүт сүөһүнү тоҕо босхо дьаарбатан дьон ыалдьыттарар. Дьэ этимэ даҕаны, баар эрэ бурдугум этэ. Хата, кэлбиччэ туох эрэ дьаһалла ыларыҥ буоллар. Маннык суол хайдах буолуо булуой? Оолҕара түөккүн бурдугуттан туттаран ылан бэрдэриллиэ буоллаҕа дии. Уонна оҕуһун эбэтэр хаайын олордун, эбэтэр муоһугар улахан тэҥкээйи баайдын. Һэ-һэ-һэ! Хатаан бэлэм буоллубут бурдугу ылыаҥ. Һэ-һэ-һэ! Ити курдук кэпсэтэ турдахтарына, арбайбыт баттаҕа сирэйин саба түспүтүн быыһынан ньамах курдугунан көрбүт, уонуттан тахсыбыт холобурдаах кыыс балаҕан иһиттэн тахсан кэлэн Кэпсэтиилэрин истэн туран баран Аҕаа, ити көҕүлүйэлээх оҕустара буолбата, кинилэргэ итинник оҕус суоҕа. Хата Уйбаан оҕонньордоох оҕустара буолуо. Тэмэлдьигэн ону истээт, холку баҕайытык өйөнөн турар илиитин бүтэйиттэн сулбутардан ылан сүүһүн саттымахтаата. Тоҕо тиитэ доҕоор? Уйбаан оҕонньор оҕуһат диэтиҥ дуу? Ол иһин да көҕүлүйэҕэ маннык үчүгэй сүөһү суох этэ. Күлүөҥ сууллаары турарыт дии, манна сүөһү эрэ киирии, Уйбаан оҕо анаары гыммытыгар сууллуута булуо. Бэйэҥ күрүөҕүн сурдук туппат эрээригин ыал маан оҕуһун кырбыыгын. Кэбис-иннэ дьиэмэ, мантан ордук хайдах үчүгэй буолуой? Бу үчүгэй күрүө, Миитэрэй итини баҕас атаҕастаан эттин, баттаан эттиҥ диэбит буола-буола, итиннэ туох баттала баарый, хата ол-бу диэн дойҕохтуу турума, күрүөҕү сырдыҥ оҥор, таарыйа мин Уйбаан оҕонньордооххо кунаҥҥын көттө бурдугар киирбитин таһаардыбыт диэн кэпсиэм. Эн аны ити курдук айыы-суотун кырбаабат буол. Мин кинини охсубатаҕым, үүрбүтүм эрэ, хайа мин көттүм дии кэпсэтэ сурдахтарына биир ааһан иһэр эдэр киһи тохтоон кинилэргэ кэлэр Хара доҕоттоор, кэпсээҥҥит бу тугу сэлээ туруоҕут? Ээ суох, бэбэбэбит көннөрү Бу Уйбаан оҕонньор оҕуһа бурдукпун күрүөлээн киирэн сиэбитин кэпсии турабын Ээ, алҕас доҕоттоор, оҕонньордооххо маннык дьүһүннээх сүөһү букатын суох Мин кинилэр сүөһүлэрин бэйэм биэс тарбаҕым курдук билэбин: хата били арҕаа аҕа ууһа, күлүк дьөгүөр оҕуһа. Тэмэлдьигэн тугу да булан, саҥарыан булбакка, айаҕын аллаччы атан баран турда: «Быһыыта, ардах кыляары гынна дуу?» Ол кини тоҕо күрүөһүт оҕуһун атын аҕа ууһун чиэрэс үүтүн дьаарбатар, дэһээтинньигинэн туттаран төттөрүлэр утаартарыахха баар, ороскуоту бэйэтэ көҥүл өттүнэн төлөөбөт буоллаҕына аҕатын ууһун баһылыгынан иэстэтэн туттаран ылыахха. Хата бэркэ тыл булан этэн быыһанным диэххэ айыылаах дьоннорун диэки көрбөхтөөн баран Тиэтэйбит киһи киэбинэн дайбаан, хоролҕон хара айан суолун устун киирэн, тайбаахалыы турда. Хара саадьаҕай атыыр оҕус сүөһүлэр иһэллэрин көрөн, мөҥүрүү-мөҥүрүү сир хаһа хаалла.